Eni pe yo ma megi in mede ki tedo dek acoli nyuto ne ki dano kit ma kitedo kwede nyuto ki dano kono yat acoli kitimo nining nyuto ki dano kono kit ma dek ngo kitedo kwede kono kit ma yam con gweno mon pe camo kwede eni aye ticci wek issue of politics obed pe bodiya pe niang.

Nongo Bosvik ma a ngeyo ni kur ya mego te niang waweku kong wubedu kong ca weng ka loko lok mo me miyo miyo social media i tam na abino agamo ape agamo lokke with intention kono me telle kedi kono me yenyo kono ngo kono ngo but kita in itye ka replying gire messages pa dano itye ka involving megi dano igin ma nongo myero in itamo ni In ka gin ongayo jalwe, in i nga wuwayu? Gin ongayo wa rwot, gin ongayo jalwe, gin ongayo wa gamente. Ineno ba, wek awacci lok ada, ineno ka ma bosmi goyo iye icane-ni, bosmi noti mwaki en pe romo mire tam. Dok bot Mejicane moko tamme i gin ma en mito timone, dok timo bene. Ka in dong inongo i bad pole, pe dong ilok i social media. Pe ilok i social media. Eh, kono wayo, kono ngo ni? Pe ilok i social media. In bino irwate ki bot mi. Ka bot mi omiyi gedo pa dakika abicce, agwoyo tongo Rolex. Ca par aryo otong kwena aryo. Ka bot mi omiyi kede five minutes-e me loko nonsense enoni, ineno wun jo kene tye ma. Odit nono. Man bene tye ka wacce ni kono lutino matitino kono peace talk kono ngo? Lok ma peace talk i caa ni bajad neno wek kare bino ci kato, kare bino ci kato ci niang i kare wu caca ni lok ki peace talk gire nongo tye o maber kono nongo kit oyube keken ni i kare wa ni myero peace talk obed peke ito niang ma itye ka wacce kono ki cito bot kono kony kono ngo? Wan pe wamyero winyo lok ki kony calo an eni an pe aneno wa kony. Be par ye ni kony tye? Te nia, ci pe ibin ka loko lok mogo me miyo miyo ka dwok u comments pa dano mogo. An aloko ni pe aloko marac. Awaco mere ni ka mo o iye ni ngat mo ma romo lok peke. Ite nia, gin awaco awaco ngat a romo lok pe. Ka nongo ngat mo ma romo lok tye nongo wa naka yang cani. Boss Meg ringo obed i exile. Bos ni obedo Nairobi bos ni obedo kwene nongo itamo ni jo ma romo lok pe general lutema weng gitye lugite madongo tye ci in mere ma lapwony dano ki tedo dek eni itamo ni in iromo advising bos ni adada eni ada latin eni dugu dugu kita in imito ni dugu kita in imito ni nongo kong wabed serious ineno ba bos ni knows. Gin ma en tye ka timone from wiye wa i tyene. Ite niya, Ngeyo maber from wiye wa i tyene. Angec ma boss-ni ngeyo ni en ngeyo ni nongo pe itye ka timo gin marac. So, en oweko aweya ni onongo giwek gutyek kit ma gucako kwede. An abino i boss-ni, abino i KD Crystal, ite niya, weng abedo kedgi.

Ento wun jo okene, wun jo okene, you you guys pa ngeyo wa gin ma awinyo kene. Mene meri ki tedo dengo pwonyo dano gi kita mito ki ted kede wek ngo culture moni me tedo pa acholi pe orweny ento pe ibin ka donyo i dirty game en ma kilwongo ni politics nya so eni gin ma pe iketo iye cwinyi ati lege alega because ne ano ba in kede ci tim ngo ya. Kadi ci tim ngo, in pe advising boss me boss we kobo lok aye. Dok wek awer ni ludito ni gubo mere gi neno video ni jwii. In fact video ni bene pe gi neno because account ni pe ngweco. Giti gi giti gi three three three three thousand people keken i account ni keken ci itam ni ni lok eni lok eni romo wa bot boss ni nining. Ee ka pe wan okonyi kwang olok dogi bot boss me. Pe wek kong lok mogo me miyo miyo ka ki ineno ba ineno sometimes before ibayo gaa ni yamo eh before icito ka bayo gin mogo i kene yamo ke making sure ni inen kong reaction pa dano bedo ni ngo i kom lok ma abibayo ni onongo ngo ma an abiger ni iye ti niang? So pe wabedo ka timo gaa mogo ma actually dong gingeyo ka ma giti cito iye. Pingo dong in dong pe idug Rwot pa Acholi dong ka dok in dong in aye ingeyo miyo tam dong pe icito ka miyo tam ki gene ki ki ki ki gene ki ki ki ki Rwot? Bed gene advisor pa Rwot ngeyo miyo tam ni kono pe kingeyo itamo ni Bosmik pe ngeyo ni en iwero it itamo ni en pe ngeyo ni en igoyo it i kin piny? I dako ni en pe ngeyo lek lok ki ningo an anongo in tye ka donyo i gin ma pe megi pavoli ineno lok ma an a reacting iye ni ba pe a reacting racce awinyo be lite kit ikok kede ento kok ni dok anongo dok iloko doko i content dok video ni muringo loyo en koko eno ni itamo ni ka dong idwogo ka kemi ki dano dok ibi lyel je wun wek style ni omego mego wek style ni kono gene kono gene wayo kono ngo ni. Wungeto iya dok i cawoni? Aneno vidio-ni dok ingeto iya wek agik lok aneno. Ento dwok wi.